Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela se swi lava ku tlhekeka xiyimbeleri mr post mr power siku liyeza ndlovu swi ti komba se va lava ku beef-a museketeri swi ti komba ku ri na museketeri loyi a nga nyanyuka hi nga tivi leswaku ri museketeri loyiwani a nga va a nyanyuka ka swiyenge swa mabulo a pfuka xiyimbeleri Mister Post kambe swi ti komba Mister Post va hlundzukile kumbexana va dye bhiriviri naswona va lava ku cakanyeta museketeri loyiwani hi nghoma ya beef. Hi vone laha xiyimbeleri Mister Post va nga fika va post-a ka xiyenge xa mabulo xa Facebook, laha va nga fika va vekela mujahana loyi a nga mbala na timpahla ta kereke ya Z_C_C tikhakhi lahaya na xidloko xa kona, va tlhela va vekela na wansati hi nga tivi leswaku ri i i mhani wa yena ke. Va heleke ti-post leyiwani hi ku tsala leswaku. N'wina mi nga kusuhi na mpanyula lowu, n'wi byeleni ku u ta rila. December hi dya hi yena. December ivi va vekela swindzilwana layani. Swi tikomba Mister Post eka album leyi va nga tshembisa leswaku ri ta huma eka n'hweti ya N'wendzamhala va lava ku bifa museketeri loyiwani. Swilo swa muxaka lowuwani Mister Post va swi endla loko va bifa vaseketeri. Hi ta tsundzuka leswaku ku kale ku va na huwa leyikulukumba Endzhaku ka loko ku ta va ku ve na post yin'wani Mister Post va nga tshama va yi tsala va lava ku beef-a museketeri ni kombela ku va ni nga dziki ngopfu ka yona hi mhaka ku hi yin'wanyani yi nga hetelela yi vanga na nghoma ya one million mara a yi khumba nkulukumba Reginal Zitha na xiyimbeleri dokodela Joe Shirimani na tshemba ma ha yi tsundzuka post liya. Se swi tikomba Mister Post na kwalawani va tshembisa leswaku va lava ku cakanyeta museketeri ho pfumela leswaku ri a nga va a tsale marito yo ka ya nga ri kahle ka swiyenge swa mabulu leswi nga fika swi kwatisa xiyimbeleri Mister Post. Xana mi swi vonisa ku yini ke, mi vona swi ri kahle loko Mister Post se va lava ku cakanyeta museketeri ke kumbexana a va fanekele va ya emahlweni va bifana na va Benny Mayengani the president ke? hi ku lembe ra kan'we a yi chayanga kahle timhaka ta ku va Mister Post va lava ku beef-a museketeri leswi nga tswala nghoma ya one million mi ta avelana na yena mavonelo ya n'wina ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa namuntlha ni lava ku vulavula na vasesi kumbexani va ka mhani va ku loko se va tshikiwini na vona va vheta va ti tshika. Mhaka ya ku tshikana kumbexana ku tshikiwa ya ha ri kona naswona ya ha ta endleka ku ya emahlweni a swi sunguli hi wena ende swi nge heteleli hi wena swa ha ta endleka na le ka van'wanyana kambe u nga vheti u ti tshika ti zamazami nyana u ti phoxongophoxongo nyana ku na siku leri va hlanganaka na wena va nyuma kumbexana va dana. hi ku va ta khwentana va karhi va kombetela wena u kuma leswaku u hlangana na wena a ri na munhu wa yena lowuntshwa loko va vona wena va ku kuma u lo kokotso va khwetana va ku hi liya phela ku ri yona khale ka munhu wa mina kambe loko u ti phoxongini u ti zamazamini u ti phatinulini swi ta nyumisa nyana na ku va va ku komba hi ku loko a languta loyi a nga na yena a kuma ku na wena U basini mhani u kahle swi ta n'wi nyumisa nyana se ti zamazameni nyana bombani to come nice ku na siku leri va hlanganaka na wena va dana kumbexani va nyuma
okay mi nghene xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela